ביסטו א בעל מצליח, ביסט א ווינער, ביסט סוקסעספול, אדער דו מיינסט דו ביסט פארקערט, און אויב דו מיינסט דו ביסט פארקערט, וואס מיינט איינער וואס איז סוקסעספול, א בעל מצליח, א ווינער? כ'וועל ענק פארציילן פון מיין אייגענע עקספיריענס, פון מיין אייגענע לעבן. איך האב פרובירט אסאך ביזנעס און קיינס איז נישט געגאנגען, כ'האב פרובירט מיט אינוועסטערס, כ'האב נישט געקענט טרעפן קיין אינוועסטער, יעדע זאך אין מיין לעבן איז געגאנגען משה קאפויער, גארנישט האט זיך נישט אויסגעארבעט, אבער אלעמאל האב איך געהאלטן ס'איז דא האפענונג, מ'טאר נישט אויפגעבן, ס'גייט זיין בעסער, ס'גייט ווערן בעסער. יעדע זאך אין מיין לעבן האב איך אזוי אזוי האב איך געלעבט. איך בין עלטער געווארן און ס'איז געקומען א פוינט איך האב געזאגט איך מיין איך זאל עקסעפטן איך בין א לוזער און פארטיג. גארנישט גייט מיר נישט. איך בין א לוזער און פארטיג. דעטס די וועי איי פעלט. אזוי האב איך געפילט פאר עט דעט מאמענט. סאו האב איך אפגעמאכט ביי מיר אויב דאס איז די זאך אז איך בין א לוזער ווייל דער מיינט נישט אז איך דארף זיין וועגן דעם מיזערעבל און אנגעזעצט, סאו לאמיך מאכן די בעסטע וואס איך קען פון זיין א לוזער. וואטעווער לעבן איך האב, וואס ס'איז דא, ווען ס'איז דא, וויאזוי ס'איז דא, אזוי מ'זאגט אין ענגליש די העיר און די נאו. יעדע מצב וואס גייט, וואס געשעהט, איך וועל מאכן די בעסטע דערפון. און נאך א שטיק צייט וועל איך געבן א כאפ, סאו אויב אזוי פארוואס רוף איך מיך א לוזער? אויב עפעס בין איך א ווינער אז איך האב מיך אויסגעלערנט וואס מיינט אז איך קען ענדזשויען לעבן און זיין פרייליך מיט וואס איך האב, מיט די ביסל וואס איך האב, בין איך נישט קיין לוזער, איך בין א ווינער. איך האב מיך אויסגעלערנט צו זיין העפי. און איך האב פארשטאנען וואס די משנה שטייט איזה עושר השמח בחלקו. ווייל איך בין געווארן א שמח בחלקי. איך האב אנגעהויבן איינזען, הער אויף זוכן די גליק, ווייל איך זעה איך קען עס זוכן, איך טרעף עס נישט. און הייב אן הנאה פון די מצב, פון די מאמענט. ווי מ'זאגט אין ענגליש, הייב אן הנאה פון יעדע מצב, ענדזשוי די מאמענט. און דאס איך האב אנגעהויבן טון, בין איך א ווינער, בין איך נישט קיין לוזער. סאו דו ווילסט פארשטיין וואס מיינט סוקסעספול, וואס מיינט א בעל מצליח. איינער וואס קען זיך אליינס געווינען און הנאה פון יעדע מצב, און דאס מיינט נישט וועגן דעם האב איך אפגעמאכט אקעי איך גיי נישט פראבירן מער א ביזנעס אדער א פאך אדער ווייטער, אוודאי גיי איך ווייטער פראבירן אז מען קען מאכן בעסער פארוואס נישט, אבער וועגן דעם זאל איך יעצט זיין אנגעזעצט ווייל לאמיר זאגן איך וועל מצליח זיין אין אפאר יאר פון היינט, וואס מיט די אייבערשטער הילף איך וועל, און אפילו שנעלער ווי אפאר יאר, אבער ביז איך גיי מצליח זיין זאל איך זיין אנגעזעצט? ניין ניין ניין אזוי קען א מענטש פילן אבער ס'איז א טעות. יעצט אויפן מינוט קען מען יעצט הנאה האבן פון די יעצטיגע מצב. אין אפאר יאר ארום ווען זאכן וועלן ווערן בעסער וועט מען הנאה האבן מער. אבער יעצט, יעצט עקזיסטירט און יעצט וויל איך הנאה האבן פון יעצט וואס איז דא יעצט. וויפיל איך ווייס אז רוב מענטשן אויפן וועלט פילן. אסאך מאל אין לעבן, איך בין א לוזער. זיך פילן ס'איז א זאך וואס ס'איז קאנסטענטלי, א גאנצע צייט, שטענדיג האלט אין איין א מענטש פילן אז ער איז א לוזער. מענטשן קלאפן זיך אראפ, מען צעקלאפט זיך ווייל מען האט נישט דאס און מען האט נישט יענץ, מען איז די גאנצע טאג ביזי קוקן וואס מען האט נישט. הייב אן אביסל קוקן וואס דו האסט יא, און הייב אן אביסל קוקן אפילו ווען דו ביסט אין א שווערע מצב, וואס קענסטו מאכן די בעסטע פון די מצב? צו מאכן א דזשאוק דערפון, צו מאכן א. וואטעווער איט שוד בי. וואס קען איך יעצט טון אין די יעצטיגע מצב צו הנאה האבן? יא איך וויל זאכן וועלן בעסער ווערן, סאו דעמאלטס וועט מען אפשר מער אינדזשויען, אבער יעצט אויפן מינוט קען איך אינדזשויען וואס איז דא יעצט. און א מענטש וואס וועט ארבעטן אויף די נקודה וועט ער אליינס פארשטיין וואס מיינט איזה עושר אזניו וחלקו און עס זען מיט די אייגענע אויגן. וויאזוי דו קענסט זיין א עושר פון גארנישט האבן ווייל דו זיינס מה יבא חלקו, און העסט אליינס זעהן ווי דו האסט סאך מער ווי עס האסט דיך איינגערעדט דו האסט. איך האף צו ממשיך זיין די שמועס און אריינגיין מער דיטעילס ווי מ'זאגט, און האטס א פרייליכן טאג.